Mi mester pa bo kòrda esei. Wak e kòrda bo bai mucha bo. Sèn. Bo ta mata fucking G. Anto e kos di mas importante ku bo tin ta kon bo ta pensa di bo mes. Anto kiko bo ta pensa di bo mes. Paso tur esei ta bai determiná e kosnan ku bo ta bai logra, e kosnan ku bo ta bai kier hasi, ken bo ta bai ta. Mane, hopi hende semper trata bisa, mane, ah, Viviana, bo ta kere pa shika ku bo ta, mane, esei trata semper di kritika di kiko otro hende nan trata papiando di mi. Anto ami ta mane, Souiso! Like, mi tin ku kere mas shikake di mi mes, mi tin ku pensa haltu di mi mes, pasobra abo no ta bay pensa haltu di mi. Dus, pakiko mi no lo pensa haltu di mi mes? Pakiko mi no lo kere mas shikake? Pakiko mi no lo pensa òf sinti ku mi ta un great? Mane, bo sa kiko mi ke mi? Anto hendenan semper, hendenan insigur semper lo bai ataká esei dibo, pasobra esei ta lokual ku algu ku nan ta deseá di tin. Pero abo mester tin manera, ora ku bo èg kier logra algu òf ora ku bo èg, èg kier algu, bo mester pensa ku bo por tin'é, bo mester pensa ku e ta di bo. Mane, si no, kon pa ta bai logra kosnan ku bo kier? Kon bo ta bai tin fe den bo mes? Bo mester tin fe den bo mes pa bo logra e metanan ta e ophetibunan ku bo tin. Anto bo no por bai warda pa hende validá bo òf pa hende bisa bo ken bo ta òf ken bo no por ta òf ke ku bo tin ku ta òf whatever it is e storia ku nan ke purba bend'é bo. Pasobra hendenan semper lo bai proyektá un vishon riba bo segun nan mesun. perspectiva, segun nan mesun preferencia. Y tin biaha nan ta esta beha ciele djis persona nan ta wak con great bo ta, anto nan no ke pa bo ta mesun great, nan no ke pa bo ta asina great, nan no ke wak bo den bo fullest potential, paso nan sa cu bo fullest potential ta intimida nan of ta buta nan den un posicion caminda cu nan no ta confortabel. Y kisas nan ta den e posicion e caba. Pero pasobra somehow, somewhere, bos ta riba e mesun nivel, nan ta sinti ainda great. Pero dor cu nan sa bo tin e capacidad pa surpasa e nivel eynan, nan semper ta bay zorg pa bo no pensa asina haltu di bo mes pa bo no logra e cosnan ey. Nan ta pa bo keda na cierto nivel. Nan ta pesey bo tin cu pensa haltu di bo mes, no matter what, no matter ki hende pensa pa bo, no matter kico hende bisa bo, pasobra hendenan semper lo bay crea un perspectiva di bo ku kowonweg no ta eksistí. Hendenan no konosé bo, nan no sa nada di bo. Loke nan sa ta lokual ku abo ta disidí di mustra nan. I tin bia people por read people, they can feel people's energy, anto bo tin bo tin ola di e shit and that is true, pero at the end semper nos ta evolushonando, semper nos ta kambiando, semper nos ta kresiendo. Dus. E mesun vershon ku nan a konosé kisas tempunan aña no ta bai ta e mesun vershon ku nan konosé ora akí. Anto viseversa. Pasobra abo por disidí ken bo ke ta den kada momento, den kada instante. Ora ku bo ora ku bo sa anto ora ku bo pensa ku bo por logra tur e kosnan ku bo kier, bo sa ku tur kos ta mental. Ora ora ku bo ke logra e kosnan einan, bo sa ku bo tin ku kambia bo mes mental. Tur kos ta mental. Dus bo tin ku shift bo mental perspective pa asina bo por yega na unda ku bo kier. Dus ora ban bisa bo tin un salario di mil sinko shen pero bo ke kuminsa gana tres mil. Si bo ke kuminsa gana tres mil bo no por bai pensa mesun kos ku e persona ku ta gana mil sinko shen. Bo no por bai hasi e mesun kosnan ku e persona ku ta hasi mil sinko shen ta hasi. Dus bo tin ku kambia. Bo mes i bo tin ku kambia e perspektivo ku bo tin den bo kabes. Awa ora ku hende bisa kambia hende nan ta kere ku ta manera algo drastiko òf algo grandi. Kaminda ku ora ku bo ta manera kreando un mundu diferente, kreando un universo diferente e kambio semper ta mental, semper e ta mental promé. Manera mental bo tin ku buta bo mes i nan i despues. Bo ta wak e kambionan den e físiko. Dependiendo di manera bo mes, dependiendo di bo salud, dependiendo di kon gret òf kon halto òf kon bon bo ta pensa di bo mes en dependiendo kon hopi fe bo tin den bo mes. I p'esei mi ta papia hopi di tur e kosnan ku bo bo ta bisa ku bo ta bai hasi, hasi nan. No bisa ku bo ta bai hasi un kos, no ta no hasié. Pasobra kiko ta pasa kada rato bo ta bisa ta Bo mente ta wak tur kos. Bo mente ta wak tur kos. Dus si kada ratu bo ta bisa bo ta behas un ko, anto ta disis bo no ta hasié, bo mente ta wak esei tambe. Anto ta, ke ku ta pasa? Un akumulativo di esei ta bai krea tròs, distròs. Bo no ta bai konfia en bo mes. Bo no ta bai konfia den bo kapasidat. Bo no ta bai konfia den bo confident. E ta hopi importante pa bo bou bo confidence. Anto ta bo ta bou bo confidence bai di e simpel stap chikitu di. Hasi e kosnan ku bo ta bisa bo ta bai hasi. Si awe bo bisa bo ta bai limpia bo kamber, limpia bo fucking kamber. Mi no tin ku nes. I don't care. Si bo bisa ku bo ta bai laba bo kabei, bai laba bo kabei. Wa pa bo laba bo kabei. Dus bo sa ku e kos chikitunan ta build bo mes op. Anto deses ora ku bo tin e idea grandinan aki òf e kosnan grandinan aki, e ta bai e ta bai ta mas fásil pa bo pensa ku bo por logr'el Pasobra ya bo tin e confidence den bo mes, bo ta kere ku bo por, anto bo no ta bai laga niun opinion òf niun proyektonan di otro hende determiná bo. Aldemas, bo ta bai laga ku e fuel bo. Bo tin ku pensa ku bo ta un fucking G. Letterlijk, ku bo ta mane, wak, bo ta un gangster G. Bo ta un gangster. Bo ta hasi tur kos benefisiá bo. Mane, bo sa, esei ta e power, ta e alchemization, ku bo por hasi tur kos traha den bo fabor. Bo por hasi tur kos ta den bo benefisio, i tur esei ta dependé na kon bo ta pensa di bo mes. Tur kos ta perspektiva, tur kos ta mental, tur kos ta bai bèk den kon e kosnan ta strukturá den bo kabes. Dus era p'esei e ta hopi importante pa bo tuma e stapnan ei pa bo mes. E procrastination ta mane e. ta e worst shit of the worst mané pa bo bisa un cosa cu bo ta bin hasi antes disa mané what the fuck es procrastination dje ami no sa kico hende nan ke men ke esey mané mi ta asumi cu nan ke men cu bo ta bin hasi algo disa es bo no ta hacia bo no ta hacia pasobra bo tin storianan bo tin storianan cu bo ta bisa bo mes pakico bo no ta hacia disa e ta hacibo inconfortabel haci'e ba crea un idea pa bo no haciele.

Dus ora y si tin si e ta algo cu bo no ta gusta hasi mane ami no ta ta gusta tin biaha ami no ke ten mane tin biaha mi no tin gana di work out e unico cos cu ta motiva mi pa work out pasobra mi ta pensa con sexy mi ta a mustra ora mi ta naked anto e dianan cu mi echt no tin gana di work out mi ta pensa cu mane cu mi no ta stima mi mes pasobra si no mane e cochi ta hou mi ta mind trick mi mes by the way. Mi ta mai trek mi mes ku mi no ta stima mi mes anto ku mi no ta kuida mi kurpa anto ku tan aki tantu tempu mi kurpa ta bai zit xyz a nait pasobra mi no a tuma action awor aki kaminda ku mi no tin nada ku ta stop mi awor aki di tuma action antora mi ta motiva mi mes bo tin ku buska kosnan pa motiva bo mes awor esei kisas ta un manera hopi mane too much pero un otro manera ku bo por motiva bo mes tambe ta ku mi ta hasi eigenlik ta. Pensa mane ok si mi trainer mi mag di come ice cream hihihihi o esta reward rewarding system esey ta un rewarding system dus esakinan ta sistemanan conceptnan cu ta existi den mundo aki cu nos ta traha cune pero e ora bo ta siña usanan pa ta den bo fabor bo ta siña usa e conceptnan aki den bo fabor pasobra rewarding concept ta un crazy concept E ta un crazy shit. Ami no ta eigenlijk agree with it pasobra ora ora bo no hacié herrera kier ku bo ta castigá bo mes? No. Bo nunka ta castigá bo mes. Nunka no castigá bo mes pa e mistakenan ku bo haci, pa e biahanan ku bo no show up pa bo mes, pa e biahanan ku bo no haci e cosnan ku bo mester a haci. Nunka buta bo mes den e posicion ku ami no por ta castigá bo mes pasobra abo ta e Creador. Abo ta krea tur kos, dus bo no por aford pa bai kastigá bo mes pa un kos di pasado ku bo hasi malu, algu ku bo a regret. Whatever it is, whatever choice of decision of akshon ku bo a tuma den e momentunan ki, ku kisas bo ta lamentando awo pa XXYZ, bo no por kastigá bo mes pa esei. Bo tin ku aseptá pa lokual ke ta i laga bai ku si bo ta orden diferente sirkunstansia, si bo ta ota sa mihó, bo lo hasi mihó. pero bo a usa e informashon ku bo ta ta tin den e momento ku e inteligensia anto e kapasidat ku bo ta tin den e momento ei. Dus bo no por bai laga e momento ei sigui determiná bo futuro. Si awor aki bo sa mihó, awor aki bo a siña bo lès, awor aki bo ta bisa ta lamentá, oke usa esei manera motibu òf manera fiul pa krea un otro vishon, pa krea un otro realidat, pa krea un otro storia, pa krea un otro perspektiva. pa bo mes. That was a bar babe. It's a lot to digest. Dus mi ta bai laga mi p'sei. Danki por hopi episode with T with V. Mi ta wou bo san den e siguiente baby.